Биһиги саха тылбыт олус баай, дьириҥ историялаах. Атын тыллары кытта холоон көрдөххүнэ олус кыраһыабайдык иһиллэр тыл. Оттон билэрбитэ курдук биһи олохпут сайдатары. Кини биир сиргэ турбат. Ол олохпут сайыннаҕын аайы биһиги саха тылбыт сүтэн иһэр. Саха тылбыт сүппэтин туһугар тугу гыныахтаахпытый? Чэ оттон бастатан туран мин санаабынан оҕо төрөөтүн кытта сахалыы хаҥарар бөһүөрэтик канады, тоҕо диэтэххэ кини бэйэтин дьиэ кэргэнин кытта, бэйэтин дьонун кытта кэпсэтии тыла сахалыы буолар. Онтон ити ютубка онно-манна араас саха тылбыт бүтэн эрэр, саха тыл үчүгэй сахалыы хаҥарыҥ игин диэн видеолар баалларбыт да, ото оннуктар бааллар иһин. Э, ону сахалыы өйдөөбөт оҕо, сахалыы саҥарбат оҕо хайдах өйдүөҕүй? Хайдах «Ээй, маннык гыныахха наада эбит» диэн толкуйданан баран сахалыы хаҥараа атыаҕай? Ол иһин бастатан төрөөтүн кытта сахалыы хаҥарарга үөрэтиэххэ наада. Онтон оҕобут улаатта. Кини оскуолаҕа Элбэтирдьи Саакка барда, онно кини нуучча аудиториятын кытта билсиэн сөп. Ол үчүгэй, тоҕо диэтэххэ биһи Российскай Федерацияларбыт ол иһин нууччалыы хаҥарарга им-биир хаһан баҕар наада. Ону сорох оҕолор өйдөөбөттөр, ол эбэтэр сыыһа өйдүүллэр. Наар нуччалыы хаҥаран кэлэн бараллар. Нуччалыы хаҥара эмиэ үчүгэй. Өссө биир тылы билэрим куһаҕан буолбатах. Ол эрээри сахалыы хаҥараргын умнумуохха наада. Оннук буолбатын туһугар тугу гыныахтаахпытый? Уопсайынан үчүгэйдик бэйэтин төрөөбүт тылынан, сахалыы тылынан хаҥарарга оҕо элбэҕи ааҕыахтаах. Онтон мин көрөрбүнэн билиҥҥи оҕо наһаа элбэҕи аахпат, оскуолаҕа эрэ буолуо. Ону, онтукатын даҕаны үчүгэйдик өйдөөбөтө буолуо. Ол иһин мин санаабынан оҕо бэйэтэ интириэһиргээн ааҕар кинигэтэ наада. Оҕо бэйэтэ баҕаран Оскуолатыттан утары ааҕар кинигэтэ, бэйэтэ сөбүлээн ааҕар кинигэтэ. Оттон холобура ити Гарри Поттер эйигин бары аахпыттар дии доҕоро. Ол курдук аныгы оҕоҕо интэриэһинэй кинигэ наада дии саныыбын мин. Оттон наһаа да кинигэ буолбатах буоллаҕына, видеоигра буолуон сөп, Тоҕо диэтэххэ, аныгы оҕоҕо ити интэриэһинэй. Хахалыы озвучкалаах, ол эбэтэр хахалыы тылга бүрүбүөттэммит видеоигра буолаҥҥын. Шутер дуу, приключенческай дуу, ханнык баҕар жанрдаах. Ол эрээри хахалыы эрэ саҥарар буоллуннар. Холобура, ити Фиксики диэн мультигы хахалыы тылга бүрүбүөттүүллэригэр мин Дим Димыш диэн персонажы озвучкалаабытым. Чэ манан мин видеоролигым түмүктэнэн, отчетовтук тиэрдибит ээ саха тылбыт сүппэтин туһугар эдэр көлөнүн угуйуохтаахпыт. Ол эбэтэр оттон оҕо бэйэтэ баҕаран интириэһиргээн сахалыы ааҕар кинигэтэ наада. Оттон наһаа да кинигэ буолбатах буоллаҕына видеоиграҕа буолуон сөп сахалыы переводтаммыт. Болҕомтоҕут иһин махтал. Иһитиннэриттэн мин Лебедев Арылхан этим. Көрсүөххэ диир.